א גוטן אוונט איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד, ס'איז ערב תשעה באב היינט ביינאכט, און אין צוזאמענהאנג מיט דעם האבן מיר פארבעטן הרב נאסי מיימאן צו זיין א גאסט, ער איז דער זון פון הרב לייזער מיימאן עליו השלום וואס פלעגט אונז דינען עטליכע יאר

און דורך א משפחה פארבינדונג האב איך זיך געוואנדן צו אים און אים פארבעטן צו איבערצוגעבן אביסל וועגן זיין לעבן און שאף פון זיין חסידות און אויך וועגן תשעה באב, איך האף אז איר וועט הנאה האבן. און שפעטערן פראגראם ברענגען מיר צוריק פון אונזער ארכיוו אן אויסצוג פון מרים ליבנסון עליו השלום איר פרעזענטאציע לכבוד תשעה באב פון יאר נײַנצן הונדערט פֿינף און נײַנציק האט הנאה פון פראגראם. נתן מיימון, מיינע עלטערין זענען געווען, מיין טאטע איז געווען פון פוילין, פון בולגאריי, מיין מאמע איז געווען פון וועריצקי אין טשעקאסלאוואקיע, און איך בין געבוירן געווארן אין אמעריקא, אין ניו יארק אין וויליאמסבורג, דערנאך דעם זענען זיי געגאנגען צו איסט פלעטבוש, דערנאך דעם צו מיל בעיסן, דערנאך דעם האב איך חתונה געהאט און געוואוינט אין ברייטאן ביעטש, און דערנאך דעם געפארן קיין ארץ ישראל, און איך וואוין דארטן נײַן און דרײַסיק יאר, איך האב א משפחה, איך האב פינף קינדער וואס וואוינען אין ארץ ישראל, און איין זון וואס וואוינט דא אין ניו יארק.

קענט איר אביסל ערקלערן פאר אונזערע צוהערער אויף איין פוס וואס הייסט חסידות און וואס הייסט ברסלב'ער באוועגונג פון חסדיזם? סא יא, חסידות האט זיך אנגעפאנגען בערך דריי הונדערט יאר צוריק, ס'איז געווען א איד וואס האט געהייסן רבי ישראל בעל שם טוב, און אין זיינע צייטן אין די אין איראפא אין די אין די צווישן די אשכנזישע קהילות איז געווען זייער ווינציג מענטשן וואס האבן געלערנט אין ישיבות, און רוב מענטשן האבן געארבעט, מען האט געארבעט אין די פעלדער, און כל מיני ארבעטן, כל מיני סארט ארבעט, און זיי האבן נישט געהאט צופיל א קשר מיט די תורה און מיט די מענטשן וואס האבן געלערנט, און געווען אזא מצב וואס איז געווען א גרויסע א גרויסע אפשעדן צווישן זיי, און די בעל שם טוב איז געקומען, ער איז געווען זייער א חשוב'ע מענטש, זייער זייער א געלערנטע מענטש, וואס אסאך מענטשן וואס זענען געווען גרויסע תלמידי חכמים פלעגן קומען צו אים און ער פלעגט זיי געבן התחזקות וואס הייסט ער פלעגט זיי שטארקן אין אמונה אין שמחה אין כל מיני זאכן, און אויך פשוטע מענטשן זייער פשוטע מענטשן וואס האבן נישט אזוי געלערנט ער האט זיי אויך געקענט זאגן ווייזן אז זיי זענען אידן און און און דער אייבערשטער האט זיי ליב און די זאכן וואס זיי טוען זענען אויך זייער חשוב. זיי האבן א משפחה מיט קינדער און זיי זיי זיי העלפן די משפחה, זיי העלפן אנדערע אידן, אז דאס איז זייער חשוב'ע זאכן. און דער בעל שם טוב, זיינע תלמידים, די מענטשן וואס האבן געלערנט ביי אים, אסאך פון זיי זענען געגאנגען ווייטער און זיי האבן געלערנט מיט מענטשן, און פון דאס איז ארויסגעגאנגען די די חסידים און די חסידות, כל מיני מענטשן און יעדן איינער געווען סאיז נישט געווען אלע די זעלבע יעדן איינער האט געהאט זיין חשובע זאך איינער ביי איינעם איז געווען זייער חשוב דעם לערנען ביי איינעם איז געווען זייער חשוב דעם דאווענען ביי איינער איז געווען זייער חשוב העלפן מענטשן ברסלב האט זיך אנגעפאנגען פון איינער א אן אור אייניקל פון די בעל שם טוב די בעל שם טוב האט געהאט א טאכטער וואס האט געהייסן אדל זי האט געהאט א טאכטער וואס האט געהייסן פייגא, און זי האט געהאט א זון וואס האט געהייסן נחמן, ר' נחמן, און פון פון ווען ער איז געווען אכצן יאר אלט איז מענטשן זענען שוין אנגעפאנגען קומען צו אים פרעגן אים עצות, און מ'האט אים מ'האט אים זייער חשוב געהאלטן, מ'האט מ'האט געזען אז ער איז א מענטש וואס קען רעדן מיט אלע מענטשן, ער קען רעדן מיט די חשוב'סטע געלערנטע מענטשן, און קען אויך אפשר רעדן מיט די פשוטע מענטשן, און געבן יעדן איינעם א שמייכל, א חיזוק, און ווייזן יעדן איינעם וואס זיין פלאץ איז. און שפעטער אין שפעטערדיגע יארן ווען ער איז געווען בערך דרייסיג יאר אלט איז ער געקומען צו די שטאט ברסלב, ער האט געוואוינט אין אפאר שטעט, נאך די חתונה האט ער געוואוינט אין איין שטאט, דערנאכדעם אין מעדוועדעווקע, דערנאכדעם כל מיני שטעט, ביז ווען ער איז געווארן בערך דרייסיג יאר אלט איז ער געקומען צו די שטאט ברסלב, און דארטן האט שע געהאט מענטשן וואס פרעגט אסאך מענטשן וואס קען קומען און ער האט געזאגט פאר זיינע מענטשן אז פון היינט אן מיר מיר וועלן אנגערופן זיין ברסלב'ער חסידים, לויט דעם שטאט ברסלב, ס'דא א פסוק אין די תורה ווי די אייבישטער זאגט אז ווען ווען משיח וועט קומען, והסירותי מכם את לב האבן, איך וועל אראפנעמען פון אייך די שטיינער פון די הארץ, ונשאתי לכם לב בשר, און איך וועל אייך געבן א ווייכע הארץ, א הארץ פון פלייש, לב בשר. איז ר' נחמן האט געזאגט לב בשר איז ברסלב, די צוויי ווערטער צוזאמען, און און ער האט זייער געלייגט א א חשובקייט אויף די הארץ פון א אידישע מענטש. סיי בשעת א מענטש וויל דאווענען צו די אייבישטער, סדארף זיין ווערטער וואס גייען ארויס פון הארץ, און און די גאנצע אידישקייט, די די די תורה זאגט אז אז ביי חכמה געפינט זיך ביי גוים אויכעט, איז א מענטש וועט זאגן וואס איז די אונטערשטייט צווישן די אידישע חכמים און די גוישע חכמים, איז ר' נחמן האט געזאגט אז ביי די אידן די חכמה איז מיט הארץ, און ביי א גוי ער קען זיין א חכם אן הארץ בכלל. אנדערע מענטשן האבן געהערט מסתמא וועגן אומאן, וואס איז די די וויכטיגקייט פון אומאן אין אוקריינע? יא יא יא, בשעת איידער ר' נחמן איז געקומען צו די שטאט ברסלב איז ער ארומגעפארן אביסל און ער איז אריבערגעגאנגען דעם שטאט אומאן וואס דארטן עטליכע דרייסיג יאר פאר ר' נחמן איז געבוירן געווארן איז געווען א גרויסע פאגראם דארטן וואס די קאזאקן און די היידאמאקן זענען ארומגעלאפן און אויסגעהארגעט אידן אין אסאך שטעטער דארטן און אומאן איז געווען א שטאט וואס האט געהאט א גרויסע חומה ארום דעם, און דער דער דער דער מענטש וואס איז געווען א בעל בית אויף די שטאט פון אומאן האט ליב געהאט די אידן, און מען האט געמיינט אז ער וועט ער וועט אפהיטן די אידן, ער וועט נישט אריינלאזן די שלעכטע מענטשן די קאזאקעס און די, און אבער צום סוף זיי זענען יא אריין אין שטאט, און זיי האבן אויסגעהארגעט דרייסיג טויזנט אידן. יענע צייט, זיי האבן געשטעלט א געטשקע, אזוי ווי א שעסיס עירוב אויפן קראס, מען זאגט אים אויף ענגליש, און זיי האבן געזאגט, וואס פאר א איד וועט זיך בוקן צו דעם וועט ער לעבן, און וואס ניט וועט מען אויסהארגענען, און נישט איין איד האט זיך געבוקט דארטן, און זיי האבן אויסגעהארגעט געווען עטליכע דריי טעג וואס זיי זענען ארומגעלאפן געהארגעט, געשחטן מענטשן, מענער, ווייבער, קינדער, אריינגעווארפן מענטשן אין טייך, אויסגעהרג'ט אסאך מענטשן, דערנאכדעם האט מען זיי ארויסגעטריבן, און און א מענטשן געקומען און און באגראבן די דרייסיג טוישן די דרייסיג טויזנט מענטשן אין א קבר אחים, אין צוויי גרויסע גריבער. איז דאס איז געווען עטליכע דרייסיג יאר פאר ר' נחמן איז געבוירן געווארן, ווען ר' נחמן איז געווען דרייסיג יאר אלט און ער איז געווען לעבן די שטאט פון אומאן, ניין אין מינוט ווי אלט איז ער געווען בשעת מ. יא יא איך מיין געווען בערך דרייסיג יאר אלט, איז ער אריבער געגאנגען דעם פלאץ ווי די דרײַסיק טויזנט מענטשן ליגן, און ער האט געזאגט דא איז זייער א גוטע פלאץ צו ליגן, און קיינער האט נישט פארשטאנען וואס ער רעדט, א יונגערמאנטשיק פון דרײַסיק יאר אלט, אבער דערנאך דעם ער האט געוואוינט אין ברסלב אַכט יאר בערך, און עפעס ס'איז געווען גרויסע שריפות אין שטאט, און איין פרייטאג צונאכטס איז פארברענט געווארן זיין שטוב, און און ס'געקומען פאר אים א מודעה אז די מענטשן פון אומאן בעטן אז ער זאל זיין דארטן. דער גרויסע הריגה וואס איך האב געזאגט פריער, דער פאגראם איז געווען אין די שטאט אומאן, איז און פלוצלונג בעט מען אים אז ער זאל קומען קיין אומאן, איז ער געפארן דארטן מיט זיין משפחה, און ער האט געוואוינט דארטן די לעצטע האלבע יאר פון זיין לעבן, און ער איז אוועק, אינמיטן חאלע מועד סוכות, און מ'האט אים באגראבן אין דעם פלאץ וואס ער האט אויסגעקליבן אכט יאר פריער, וואס ער האט געזאגט ס'איז דארטן געווען א גרויסע גרויסע קידוש השם, אז קיין איד האט זיך נישט געביקט צו די געטשקע, צו די זאכן. און ער האט געזאגט, דא איז זייער א גוטע פלאץ צו ליגן צווישן די הייליגע הייליגע מענטשן. און עס בלייבט עד היום א פלאץ וואו ברסלב'ע חסידים און אסאך אנדערע אידן פארן אהין יעדעס יאר, אפילו דעם יאר אין צייט פון מלחמה אין אוקריינא. ווייל בשעת ער האט געלעבט, בשעת ר' נחמן האט געלעבט, האט ער געזאגט פאר זיינע תלמידים אז די חשוב'סטע צייט פון יאר וואס מענטשן זאלן קומען צו זיי רעדן און זיך צונויפקומען צוזאמען איז ראש השנה, ווייל אין די תורה שטייט אז אז די אייבערשטע ראש השנה איז די אייבערשטע זאגט וואס איז ווי אזוי ס'וועט זיין די גאנצע יאר, איז דאס איז זייער א חשוב'ע צייט אז אידן זאלן זיך צונויפקומען און זיין ביי זערעטן איז בשעת ר' נחמן האט געלעבט, זיינע מענטשן פלעגן אלע קומען צופארן צו אים אין ברסלב בשעת ער האט געוואוינט דארטן, און אין אומאן די לעצטע יאר פון זיין לעבן אין אומאן אלע געקומען דארטן צו זיין צוזאמען מיט אים, איז אפילו זיינע מענטשן האבן פארשטאנען אז אפילו נאכדעם וואס ער איז אוועק, ס'דא א מנהג ביי אידן אז ערב ראש השנה גייט מען צו די בית הקברות, אזוי שטייט אין די תורה אין שלחן ערוך, צו בעטן אז אז די אייבערשטער זאל האבן רחמנות און אונז געבן א גוט יאר, און מען בעט אז די טייערע נשמות וואס ליגן דארט אין די בית הקברות, זיי זאלן אויך בעטן פאר אונז אז מיר זאלן האבן א גוט געבענטשט יאר, איז דאס איז אלע אידן ווייסן פון פון אזא זאך, אבער ר' נחמן האט גערעדט פון דעם אסאך, און אויך איז איז ערב ראש השנה קומען די מענטשן מתפלל זיין, לעבן זיין קבר, בעטן דעם אייבישטער אז די אייבישטער זאל אונז געבן א גוט געבענטשט יאר אין די זכות פון דער גרויסע צדיק, און ער האט געזאגט ווער ס'וועט זאגן צען קאפיטלעך תהילים דארטן ביי זיין קבר, און געבן עפעס צו צדקה פאר זיין נשמה, פאר ר' נחמנ'ס נשמה, האט ער געזאגט ער וועט אויסנוצן זיינע זכויות, זיינע מצוות, ער האט בעטען פאר יענעם אז אז אז ער טון אלעס וואס ער קען אז די אייבישטער זאל העלפען די מענטש וואס זאגט די תהלים די אייבישטער זאל אים העלפען ער מיט זיין משפחה זאלן זיין געבענטשט געבענטשט איז דאס איז געווארען א חשובע זאך אז טויזענטער מענטשען ממש צענליכע טויזענער מענטשען קומען דארטען ערב ראש השנה בעט מען זיי דארטן לעבן דעם קבר, מען בעט מען זאגט די תיקון הכללי, ס'ווערט אנגערופן תיקון הכללי, ספעציעלע צען קאפיטלעך תהילים, מען זאגט עס דארטן, און מען גיבט צדקה לכבוד פאר די נשמה פון רבי נחמן, דערנאך ביים ראש השנה אליין קומען זיך צונויף אלע אין א אין שול אין א שול דארטן צו דאווענען צוזאמען. אלע מענטשן זאל זיין טויזענטע מענטשן בעט דאווענען צוזאמען ראש השנה זייער א שיינע זאך. איר פארט אהין יעדעס יאר? איר זייט אמאל געווען? ווי אפט פארט איר? יא יא שוין עטליכע דרייסיג יאר וואס איך פאר יעדן ראש השנה מיט מיינע זין, מיר פארן דארטן און ס'איז קומען טויזענטע מענטשן צוזאמען און אלע דאווענען צוזאמען ראש השנה מיט ספעציעלע ניגונים איז זייער זייער א חשו א שיינע זאך, און ערב ראש השנה גייט מען צום קבר דארטן און מען זאגט די תהלים און מען איז מתפלל פאר די משפחה פאר גאנץ כלל ישראל. ערקלערט פאר אונז אויף איין פוס פארוואס וועט מען קיינמאל נישט האבן א נייעם רעבע? איך האב געהערט אמאל פון איינע פון די עלטערע ברסלב'ע רבנים אז ער האט מסביר געווען, א נייע רעבע קען מאכן נייע זאכן, נייע תקנות, ער קען משנה זיין וואס דער פריערדיגער רבי האט געטון. בשעת ר' נחמן איז אוועק, זיינע נאנטע תלמידים ובפרט זיין נאנסטע תלמיד ר' נתן האט פארשטאנען אז דאס וואס ר' נחמן האט איבערגעלאזט, זיינע ספרים ווינדערליכע שיינע ספרים ליקוטי מרן, סיפורי מעשיות, ספר המידות, אז מ'דארף גארנישט צולייגן דארטן, מ'דארף גארנישט משנה זיין, האט ער געזאגט אויב אזוי מ'דארף נישט האבן א נייע רעבין, ס'דא רבנים אין ברסלב איז דא רבנים וואס זיי לערנען און זיי לערנען פאר מענטשן און זיי גיבן ארויס ספרים וואס זענען מסביר די ספרים פון ר' נחמן אבער כ'בין זייער שטארק געהאלטן אז עס דארף נישט זיין, דארף נישט משנה זיין גארנישט וואס ר' נחמן האט געזאגט, און דארף גארנישט צולייגן. אבער אין טאג טעגליכן לעבן ביי אנדערע חסידים דארף מען זיך ווענדן צו זייער רבי פאר עצות, איר האט צו וועמען זיך צו ווענדן פאר עצות? זיכער זיכער ס'דא היינט אפשר אפאר הונדרעט רבנים אין ברסלב אין ארץ ישראל כמעט אין יעדן שטאט און אפילו אין אמעריקע אין אסאך פלעצער ניו יארק ניו דזשערסי קומען שוין איז דא ברסלבע שירען און ס'דא רבנים חשובע מענטשן וואס מ'קען האלטן אן עצה מיט זיי און אויכעט די ספרים פון רבי נחמן זענען פיל מיט עצות ווייסן א מענטש ווי אזוי א מענטש קען זיך דערהאלטן אויב ס'גייט איבער שווערע צייטן אויף א מענטש, ווי אזוי א מענטש קען זיך פירן, קען זיך דערהאלטן און זיין פרייליך א גאנץ לעבן, ווי אזוי א מענטש קען זיין בשלום מיט די משפחה מיט אלע מענטשן, כל מיני עצות וואס וואס א מענטש דארף אין לעבן, אסאך אסאך פון די זאכן געפינען זיך אין די ספרים פון רבי נחמן. איז מענטשן לערנען די ספרים ברוך השם, און ס'איז אויכעט רבנים ברוך השם מיר די משיבים אין די ישיבות, וואס די רבנים זענען חשוב'ע מענטשן וואס מענטשן האלטן אן עצה מיט זיי אויכעט. זייער אינטערעסאנט. מיר וועלן קומען צו דעם ענין פון תשעה באב, אבער איידער מיר קומען צו דעם וויל איך ביי אייך פרעגן אביסל וועגן דעם לעבן אין ישראל, קודם ווי אזוי גייט עס מיט אייך אין צייט פון מלחמה? און בכלל קענט איר באשרייבן דעם לעבן אין ישראל? די תירוץ איז, איך וואוין שוין אין ארץ ישראל ניין און דרייסיג יאר, און יעדן טאג זעט מען נייעס אין ארץ ישראל ברוך השם, ווי מען גייט, מען בויעט, מען בויעט קיין אהרן, יעדן שטאט מען בויעט נייע בנינים נייע שטיבער קניינע הרה ברוך השם, און די אידישע פאלק כאטש ס'גייט אריבער כל מיני שווערעקייטן אבער די אידיש פאלק ווערט גרעסער און גרעסער ממש גרעסער און גרעסער אין ירושלים אין תל אביב און אין די שטעט בית שמש און און ביתר די שטעט בית שמש האט היינט פערציג ברסלב'ע שירען. פֿערציק ברסלב'ע שילן, פֿופֿצן ברסלב'ע ישיבות, און אויב ס'דא פֿערציק ברסלב'ע שילן קען זיין ס'דא פֿינף הונדרעט זעקס הונדרעט שילן אין בית שמש, אפשר מער, איך ווייס אליין נישט, קיין עין הרע. מ'זעט אז כאטש ס'גייט אריבער שוועריקייטן, אבער ברוך השם די משפחות וואקסן, ס'ווערט געבוירן נייערע קינדער, נייע דורות, און און אסאך ישיבות און אסאך שילן, און און אסאך מענטשן וואס זענען זייער זייער צופרידן אז מ'וואוינט אין ארץ ישראל, מ'וואלט נישט געוואלט וואוינען אין קיין שום אנדערע פלאץ, כאטש ס'גייט אריבער שוועריקייטן פון מלחמות, מיר לעבן מיר לעבן מיט ניסים, די גאנ ארץ ישראל איז ארומגעריגלט מיט שונאים פון אלע זייטן, אין די צפון סוריע מיט לבנון און אין די דרום מיט מצרים און און אויף די רעדט די אין אלע מיר האבן נישט קיין גוטע פריינט ארום אונז אבער און אין ארץ ישראל אליין איז דא הונדערטער טויזענטער אפשר אפאר מיליאן אראבער וואס זענען אויכעט נישט אונזערע גוטע פריינט אסאך פון זיי אבער אבער מען לעבט און די אידישע פאלק וואקסט פון מינוט צו מינוט. וואס איז דער צוגאנג בכלל פון ברסלב'ע וועגן דינען אין צהל אין IDF? די תשובה איז ס'איז נישטא קיין, ס ה ברסלב מישט זיך נישט צו פאליטיקע זאכן, נישט פאליטיקע, אין ברסלב איז דא מענטשן, ס'דא ארבעטארס, ס'דא רבנים, ס'דא דאקטוירים, ס'דא עורכי דין, ס'דא כל מיני סארטן מענטשן, און יעדן איינער פארשטייט אז מען דארף האבן אלעס, אז די אידישע פאלק איז נישט אזוי ווי עוגיות וואס געט ארויס פון א פאבריק וואס יעדן עוגיה קוקט אויס די זעלבע זאך, אז אין אידישע פאלק דארף מען האבן אלעס, ס'דא קינדער וואס זיי קענען, ס'דא אפשר א קליינע סכום פון קינדער וואס קענען ווערן רבנים, דיינים, זיי קענען פירן קהילות, שוין זיי א זייט איז גוטע זאך, מען זאל זיי אינטערהאלטן זיי זאלן קענען לערנען אפאר יאר און קענען אויסוואקסן גרויסע תלמידי חכמים, און די וואס קענען נישט, קענען אויפשטעלן משפחות, און די וואס זענען מסוגל צו זיין אין צבא אין צבא דא כל מיני מחלקות, די וואס זענען מסוגל צו זיין דא גייען דא די אנדערע, מען האלט ס'נישטא קיין זאך אז אלע אידן דארפן זיין רבנים, אדער אלע אידן דארפן זיין דאקטוירים, אדער אלע אידן דארפן גיין אין צבא. מיר ווייסן אין די צייט פון משה רבינו ס'געווען א חלק פון אידן וואס זענען ארויס אין צבא, און א חלק אין אידן וואס זענען געבליבן אונטער, און ביידע האבן געהאלטן חשוב דעם צווייטן, און איינער האט אונטערגעהאלטן דעם צווייטן.

תשעה באב, לאמיר אריין גיין אין דעם, קענט איר געבן אויף איין פוס אן אריינפיר צו תשעה באב? זיכער. נו, תשעה באב איז א צייט וואס מען דערמאנט זיך פון גוטע צייטן וואס די אידן האבן געהאלטן ביי אריינגיין אין ארץ ישראל, די אייבערשטער האט צוגעזאגט אז ס'וועט אריבערגיין שווערע צייטן אז אידן וועלן זיין קנעכט אין מצרים, אבער נאכדעם וועלן זיי ארויסגיין און קענען אריינגיין אין די שענסטע לאנד פון די גאנצע וועלט אין ארץ ישראל, אבער ס'איז געווען אידן וואס האבן דאס נישט געגלייבט, און געווען אידן וואס געגאנגען דארטן אויסקוקן ווי אזוי ס'קוקט אויס, און זיי זענען צוריקגעקומען און געזאגט נישט גוטע זאכן וועגן ארץ ישראל, און די אייבערשטער האט געזאגט אויב אזוי וועט איר דארפן ווארטן פֿערציק יאר זיין אינעם מדבר אידער האט קענען אליין גיין, און די אידן האבן געוויינט יענע צייט, מען האט געוויינט אז אוי אוי אוי פארוואס זענען מיר ארויס פון מצרים און מיר קענען נישט אליין גיין, און די אייבערשטער האט געזאגט איר וויינט דעם טאג וויינט איר וואס איך האב צוגעזאגט אז איך וועל אייך אריינפירן אין די בעסטע שענסטע לאנד אין די וועלט, די דעם טאג וועט זיין אפגעשטעלט א טאג פון וויינען, און און די ערשטע בית המקדש וואס איז געשטאנען מער ווי פֿיר הונדערט יאר איז ווי די נבֿוכדנצר פון בבל האט געקומען פארברענט די בית המקדש און גענומען אלע אידן אריין אין בבל ארויסגעטריבן פון ארץ ישראל. די צווייטע בית המקדש וואס איז אויך געשטאנען עטליכע פֿיר הונדערט יאר די רוימען האבן עס פארברענט און אויסגעהארגעט אסאך אידן און אויכעט גענומען די אידן ארויס פון ארץ ישראל, און און דעם טאג איז א טאג וואס מען דערמאנט זיך אז מען האבן געהאט זייער גוטע צייטן וואס מען האט געלעבט גוט אין ארץ ישראל, נאר ווייל מען האט זיך נישט געפירט אזוי ווי מען האט געדארפט האט מען אונז ארויסגעטריבן און פארברענט די בית המקדש, און מיר ווארטן, מיר גלייבן, די תורה זאגט אז דער וואס פארגעסט נישט פון די בית המקדש, דער וואס וואס קלאגט אויף די בית המקדש, וועט זיכער זוכה זיין צו זען די נייע בית המקדש, די דריטע בית המקדש, וואס דאס קיינער וועט עס נישט קענען צוברעכן חס ושלום אדער פארברענען. אבער ביי אידן נו, אפילו עס איז א טאג וואס וואס מען מען וויינט אדער מען קלאגט, אבער נישט נישט ווילד, מען קלאגט, די ערשטע האלבע טאג פון תשעה באב זיצט מען אויף א קליינע בענקעלע און מען זאגט קינות און די צווייטע האלבע טאג, שטייט מען שוין אויף און מען פאנגט זיך צוגרייטן ווען מיר קאכן צוגרייטן די עסן אויף נאך די תענית און מיר ווייסן אז די אייבערשטער האט צוגעזאגט אז ס'עט זיין א פינסטערניש, ס'עט זיין שווערע צייטן, אבער ס'עט אויכעט זיין א גאולה, אז די אידן וועלן ארויסקריכן פון דעם און די אידן וועלן נאך האבן זייער זייער גוטע צייטן. דעם דעם טאג תשעה באב איז א צייט וואס מען רעדט פון דעם, מען זאגט קינות, די ווארט קינות מיינט אז מיר מיר דערמאנען זיך וואס איז אריבער אויף אונז די שווערע שווערע צייטן, און און און מיר פארשטיין אז אסאך זענען מיר געווען שולדיג אז מיר האבן זיך נישט געפירט אזוי ווי מען דארף, אבער אפילו די קינות אפילו איכה ס'ענדיגט זיך מיט א האפענונג, מיט א האפענונג, אז מיר ווייסן אז די אידישע פאלק איז אריבער אסאך אסאך, און די אלע וואס האבן געמאכט צרות פאר די אידן, זיי זענען נישט דא, זיי זענען געווען גרויס אין יענע זייער צייט זענען זיי געווען גאר גרויס, און היינט זענען זיי נישט גרויס, אויב ס'געווען די איגיפטין, אויב ס'געווען די די די די גריכישע, די יוונים, אדער די די אדער נבוכדנצר אדער די רוימים אדער די די ספרד די מלכות פון ספרד וואס אמאל האט געווען ממש איבער די גאנצע וועלט און און היינט גארנישט זיי האבן נישט קיין גרויסע גרויסע גרויסע זאגן אין וואס טוט זיך אין די וועלט די אלע וואס האבן אנגעפאנגען און געמאכט שווער פאר די אידן, צום סוף זעט מען אז זיי זענען אראפגעפאלען, און די אידישע פאלק גייט ווייטער, די גערמאנען מנצחים ימח שמם, מען האט געמיינט ממש מען נעמט איבער די גאנצע וועלט, און פון זיי איז כמעט גארנישט געבליבן, און די אידישע פאלק האט זיך געבויט נאכאמאל נאכאמאל קרענער, און ס'וואקסט און ס'וואקסט.

טויזענטער גריס דרוק ביכער, אודיאו ביכער און ברעיל מאטעריאל, אלס איז פריי מיט מערער ווי צוויי הונדרעט אידישע ביכער צו הערען. אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי. איינס אַכט הונדרעט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פינף דריי איינס. שלום עליכם, דיס איז דזשעימי חיימי עלמען. און דיס איז אלי לעיזער באטאליאן. און מיר זענען די צוויי משוגעים פון די וועב סעריע איד לייף קרייסיס. איר הערט די ראדיא פראגראם דאס אידישע קול אויף WNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין באסטן. א דאנק פארן הערן. האט הנאה! עס איז גוט צו רעדן מיט אייך און איך באוואונדער אייער אידיש, איך מוז זאגן אפשר ווייסן געציילטע אין עולם אז איר זייט דער זוהן פון לעזער, הרב לעזער מיימאן, וואס האט געדינט ביי יאנג איזרעיל אין מיל בעיסין ברוקלין, און ער האט אונז געגעבן באגריסונגען די עטליכע לעצטע יארן פון זיין לעבן, א וואוילער מענטש, און איך האב געהאט דעם זכות צו זיין ביי אים אפאר מאל ווייל איך האב א קוזין מילטי דעיוויס וואס איז אייערס א חבר, און זיין טאטע איז געווען אין אייער שול אין מיל בעיסען. דאס איז מיין עלטער פעטער. יא, זיי זענען געווען גאר נאנט, זיי זענען געווען שכנים אין שול, זיין טאטע און מיין טאטע געזיצן איינער לעבן דעם צווייטן, געווען נאנט, און ברוך השם מיר זענען ממשיך, די ביידע זינען זענען אויכעט גוטע נאנטע ידידים. יא, ס'איז זייער רירענדיג צו רעדן מיט אייך און צו לענגער צו ציען די פארבינדונג. אבער וואלט איר געקענט ענדיגן מיט אביסל וועגן אייער טאטע און מאמע, אביסל וועגן זייער לעבן? יא יא, געווען זייער גוטע מענטשן ברוך השם, איך האב נאר גוטע זכרונות פון זיי, מיין טאטע איז געשטאמט פון פוילן און אנטלאפן אין די צייט פון די מלחמה, די צווייטע וועלט מלחמה אנטלאפן קיין רוסלאנד און געווען אין סיביר בשעת המלחמה, דערנאך דעם ארויס פון סיביר און געפארן קיין גערמאניע און פון גערמאניע אנגעקומען צו צו אמעריקא און נישט געקענט קיין ענגליש אבער אנגעפאנגען ארבעטן גלייך נישט געוואלט נעמען קיין מתנות פון קיינעם געגאנגען ארבעטן געווען א שניידער און א בית חרושת אין א פעקטארי און פלעג ארויספארן גיין פון שטוב האלב זיבן צופרי פארן מיט דריי אוטובוסן צו גיין צו די ארבעט און דאס איז געווען נאכדעם וואס ער האט שוין געדארפט איך פלעג אים זען אין שטוב דאווענען מיט א טלית און תפילין יעדן צופרי און עסן מיין מאמע פלעג אויפשטיין אויכעט פרי צוגרייטן עסן פאר אים און ארויסגיין פון שטוב האלב זיבן צופרי צו די ארבעט. און געארבעט געשטאנען אויף די פיס א גאנצע צייט שניידן שניידן די קליידער און און דערנאך דעם פון דארטן פלעג ער ארויס פארן מיט א רכבת מיט א טרעין צו הארלעם ווי ער האט געהאט א קליינע מכבסה ווי מען וואשט די קליידער און פלעג פירן דארטן און פאררעכטן די מאשינעס אליין געלעבט זייער פשוט זייער פשוט אבער קיינמאל נישט געהערט א ווארט וואס פון נישט צופרידן קיינמאל נישט געהערט א ווארט אז ס'פעלט עפעס, מיינע עלטערן האבן נישט געהאט א קאר, נישט געהאט כה אסאך זאכן, אבער אין שטוב איז געווען אלעמאל, מ'האט געשפירט אז מ'האט אלעס, מ'האט נישט קיין, ס'פעלט גארנישט, געהאט ריינע קליידער, די שטוב איז געווען ריין אלע צייט ברוך השם, און איך קוק אויף דעם, איך זעה אנדערע מענטשן, רייכע מענטשן וואס האבן גרויסע שטובער און מאשינעס, און. אלעמאל זיי זיי זיי זיי האבן זיי זאגן ס'פעלט זיי דאס ס'פעלט זיי דאס זיי זענען נישט צופרידן, ביי מיינע עלטערן האבן געזען א וואונדערליכע צופרידנקייט אז דאס וואס איך האב דאס איז וואס איך דארף, די אייבערשטער גיבט מיר וואס איך דארף ברוך השם, און מ'האט געשיקט מיין שוועסטער און מיר צו ישיבות ברוך השם, און מיר האבן משפחות אלע אידן זענען געבליבן אידן, מ'האט נישט חתונה געהאט מיט קיין גוים נישט די קינדער נישט די אייניקלעך נישט די אור-אייניקלעך, און ברוך השם ס'דא א שלום צווישן די קינדער ברוך השם, און מיין טאטע האט געלעבט געווען הונדערט און דריי און א האלב יאר אלט בשעת ער איז אוועק, און מיין מאמע אַכט און נײַנציק, און און ברוך השם זיך באדינט אליין ביזן סוף, נישט געדארפט האבן קיין שום הילף פון ש. מיין טאטע האט געזאגט ער וויל נישט זיין א בעיביסיטער פאר איינער וואס וועט אים דארפן העלפן. ברוך השם דער האט ש. געבענטשט מיט גוטע לאנגע יארן. ברוך השם. און אייער מאמע האט געשטאמט פון מיין מאמע'ס געגנט, קארפאטא רוס, און דאכט זיך זי האט מען זי פארשיקט קיין אוישוויץ אין פֿיר און פֿערציק מיט די אונגערישע אידן, אמת? יא יא, זי איז געווען אין אוישוויץ מיט א שוועסטער, און און מיין מאמע איז געווען אביסל שטארקער ווי די שוועסטער, און זי האט געבעטן די שוועסטער האלט זיך האלט זיך האלט זיך מיר וועלן ארויסגיין פון דא, און איר שוועסטער איז אוועק עלף טאג איידער מ'האט זיי באפרייט, זי האט זיך נישט געקענט דערהאלטן, און מיין מאמע איז געווען זייער שטארק אבער בשעת זי איז ארויס פון אוישוויץ האט זי נאר געוואלט שטארבן. זי געוואלט שטארבן וואס זי האט געזען וואס מ'האט געטון צו די אידן, נאר זי האט געהאט צוויי ברידער איינער משה איינער בעריש, און איר ברידער האבן געזאגט מיר מיר מוזן לעבן, אונזער נקמה אויף די גערמאנען וועט זיין אז מיר וועלן לעבן, מיר וועלן האבן משפחות און אלעס, און ברוך השם זעמיר אונטערהאלטן, זי האט געטראפן מיין טאטן אין אמעריקא, זיי האבן זיך געטראפן און חתונה געהאט און אויפגעשטעלט א משפחה, איך דארף זיי דאנקען מיט מיין גאנצן הארץ אז און קיינמאל נישט גערעדט אנטקעגן נישט אנטקעגן דעם אייבערשטער, קיינמאל נישט געהאט קיין שום קאמפלעינטס, אלעמאל צופרידן, צופרידן מיט וואס מען האט, א וואונדערליכע גוטע מידה. איר זאלט זיין געזונט, אלע אידן זאלן זיין געזונט און שטארק, און דער אייבערשטער זאל מאכן א סוף פון אלע צרות, אלע זאלן זיין געזונט און פרייליך און דערלעבן משיח. איידער מיר געזעגנען זיך, האט איר א וועבזייטל אדער קאנטאקט אינפארמאציע אויב עמיצער וויל אייך נאכפאלגן? זיכער זיכער, די וועבסייט ווערט אנגערופן ברסלב, BRESLOV, תורה, TORAH, נק דאט קאם, COM, דארטן איז דא בערך זיבן טויזנט שיעורים אויף ענגליש אויף אביסל אויף אידיש אויכעט אויף ענגליש פון רבי נחמן'ס תורות פון מיין א רבי מיינע וואס איך האב געהאט ער האט געהייסן רבי צבי אריה ראזנפעלד ער איז געווען פון די חשובסטע ברסלב'ע רבנים אין אמעריקא אין זיין צייט און און ער איז אוועק יונגערהייט, זעקס און פֿופֿציק יאר, ער האט געהאט פענקריאטיק קענסער, און נאכדעם האב איך אנגעפאנגען זאגן שיעורים, עטליכע פערציג יאר, און ברוך השם ס'דא אסאך אסאך ווינדערליכע שיינע זאכן פון רבי נחמן, וועגן שמחה, וועגן אמונה, וועגן ליב האבן א צווייטע איד, כל מיני שיינע זאכן דארטן אויב איינער וויל קוקן דארטן. הרב נשיא מיימון, יישר כח, א שענעם דאנק, און מיר האפן צו רעדן מיט אייך ווייטער אין א גוטער שעה אמאל. אמן. שלום שלום. חשובע צוהערער שלום, די דריי וואכן לויטן אידישן לוח פון שבעה עשר בתמוז, זיבעצן טעג אינעם פירטן מאנאט תמוז,

אין אלגעמיין איז ראש חודש, דער אנהייב פון א נייעם מאנאט ביי אונז אידן, א טאג פון פרייד. אבער ראש חודש אב איז אן אויסנאם. עס ווערט צוגעלייגט א נאמען מנחם אב ווען מען בענטשט ראש חודש ער זאל אונז זיין א חודש פון טרייסט. דער ניינטער טאג אין דעם מאנאט אב, תשעה באב, פאלט אויס היי יאר

נצר, דער קעניג פון בבל, האט מיט העכער צוויי טויזנט פֿינף הונדערט יאר צוריק תשעה באב חרוב געמאכט ירושלים, פארברענט דעם בית המקדש, און פארטריבן די אידן אין גלות. תשעה באב פֿינף הונדערט זעקס און פֿופֿציק יאר שפעטער האבן די רוימער, אונטער דעם באפעל פון דעם רשע טיטוס, נאכאמאל באקעמפט דעם אידישן העלדישן ווידערשטאנד, פארברענט דעם בית המקדש, און די געבליבענע אידן פארטריבן פון לאנד. דער ניינטער טאג אין דעם מאנאט אב איז געווארן דער טרויער טאג פאר דורות אידן אויף די גרויסע נאציאנאלע אומגליקן, יעדע צרה,

וועלכע מיר לייענען ביז היינט יעדן תשעה באב, אלע שונאים האבן אונז ארומגערינגלט צווישן די שמאלע ווענט. איך דערמאן זיך דעם אומעט וועלכער האט ארומגענומען אונזער אידיש לעבן אין א נישט א קליין שטעטעלע אין ליטע פארן אומקום. מען טאר ניט. מען טאר ניט זיך אנטאן א נייעם מלבוש אדער א נייע פאר שיך. מען טאר ניט גיין זיך באדן. אין די הייסע זומער טעג, מען טאר ניט עסן קיין פלייש, נאר שבת, דער אומעט ווערט נאך פיל שטארקער אין די נייען טעג, ביז עס דערגרייכט דעם העכסטן פונקט אין דעם תענית פון תשעה באב. אין שול איז פינסטער, דער ארון קודש איז אן א פאררויכעס, מען זיצט אויף נידעריגע בענקלעך נאנט ביי דער ערד, מיט קעפ אראפגעבויגן, וויינט מען אויפן חורבן. תשעה באב אינדערפרי דאווענט מען אין שול אן טלית און אן תפילין, נאכן דאווענען איז א מנהג צו גיין אויפן בית עלם צו קבר אבות כדי דורך דעם אייגענעם טרויער זיך צו דערנענטערן צום טרויער פון גאנצן פאלק. מיר האבן געלעבט מיט תפילה אויף די ליפן, מיט האפענונג און מיט געבעט. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, פארגעסן זאל ווערן מיין רעכטע האנט, אויב כ'וועל פארגעסן אן דיר ירושלים. אין מדרש ווערט דערציילט ביי רבי שמואל ב ר נחמן, ווען דער בית המקדש האט געזאלט חרוב ווערן, זענען געקומען די אבות זיך בעטן ביים רבונו של עולם און געפרעגט אים, פארוואס?

האט אויסגערופן אברהם, זיך ווענדנדיק צו דער תורה, געדענקסטו ניט דעם טאג, ווען אלע פעלקער פון דער וועלט האבן זיך פון דיר אפגעטרייסלט, ביז מיינע זין זיינען געקומען צו בארג סיני, און דיינע געבאטן מיט איין אטעם אויפגענומען, נעשה ונשמע? מיר וועלן טון און הערן, אַז שווייגנדע האָט די תורה זיך אָפּגערוקט אָן אַ זייט. די צוויי און צוואַנציק אותות פֿון דער תורה וועלן עדות זאָגן קעגן ישראל, האָט גאָט געזאָגט. און ווען דער אלף איז געקומען עדות זאָגן, האָט אברהם זיך געווענדעט צו איר מיט וווּנדער, דו, אלף, וועסט עדות זאָגן קעגן מײַנע זין אין טאָג פֿון זייער צרה, געדענקסטו דען ניט, אַז מיט דיר פֿאַנגט זיך אָן גאָטס ערשטער געבאָט, אנכי ה' אלקיך? און צום בית האָט אברהם געזאָגט, דו וועסט עדות זאָגן געגן מיינע זין, וועלכע פֿאַנגן אָן צו לערנען די תורה מיט דיר, בראשית ברא אלקים? א פארשעמטע האט זיך דער בייז אפגערוקט און א זייט, און מיט איר אויך אלע אנדערע עושות. עס האט זיך צוגעהערט גאט צו די רעד און געבעט פון די אבות, אבער גערירט און דערוועקט גאט'ס רחמנות האט אונזער מאמע רחל'ס טרערן, אַזוי האָט גאָט געזאָגט, פאַרמייד דיין קול פון געוויין און דיינע אויגן פון טרערן, וואָרום פאַראַן אַ לוין פאַר דיין מי, און זיי וועלן זיך אומקערן פון לאַנד פון דעם פיינט, ושבו בנים לגבולם. ס'איז אפשר נישט קיין צופאל, נאר א המשך פון אונזער אידישן גורל, אז דורות נאך דורות שפעטער האבן די טרערן און געבעט פון רחל ינאית, רחל בן צבי, די פרוי פון צווייטן פרעזידענט פון מדינת ישראל יצחק בן צבי און די מאמע פון א געפאלענעם זון אלי, פארן ווידער אויפבוי פון לאנד, און די אלע רחל'ס פון אלע דורות האבן צעטרייסלט די הימלען. דורך וועלכע מיר הערן ווידער די זעלביגע טרייסט ווערטער פון נביא ירמיהו, פארמייד דיין קול פון געוויין און דיינע אויגן פון טרערן, יש שכר לעמלך, עס איז פאראן א לוין פאר דיין מי. איך וויל זיך מיט אייך מיינע חשוב'ע צוהערער טיילן, מיט מיינע זכרונות פון מיינע קינדער יארן, תשעה באב מיט מיין טאטן יעקב יוסף השם ינקום דמו פון אניק שליט א, אויף א נידעריגער באנק, דיינע אויגן פול מיט טרערן, פון אלטן חורבן דעם קלאנג פלעג איך אין דיין איכה ניגון הערן, איך האב זיך צו דיר גע'תול'עט און מיט דיר אויך מיטגעקלאגט,

גאָט און זײַן מישפּט איז גערעכט. מיט ליבע האָסטו געטרײסט מיר און געגלעט. אַ ייִד מוז האָבן בטחון, ניט פֿאַרלירן זײַן מוט. ס'װעט אונדזער גאָט ניט פֿאַרשװײַגן, ער זעט און ער װעט דעם שׂונא באַשטראָפֿן פֿאַר פֿאַרגיסן ייִדיש בלוט. עס װעלן נאָך קומען גוטע יאָרן, עס װעט קומען די אױסדערװעלטע צײַט. אין טאג פון חורבן ווערט משיח געבארן, און די וועלט מיט שלום און גערעכטיקייט באנייט, אין עס וועט ניט מער בושעווען קיין מלחמות, ס'וועט הערשן שלום און אויף לאנג, גליקלעך וועלן זיין די מאמעס, און קינדערס שטימען וועלן הילכן אין געזאנג. יאָרן צענדליקער זידאַן טאַטע שוין לאַנג פֿאַרפֿלויגן, דורך טײַכן בלוט און ימען טרערן יעדן תּישעה-באָבֿ וווּ נאָר איך בין, דײַן ליכטיק פּנים שיינט מיר תּמיד פֿאַר די אויגן און איך הער דיר מורמלען אין דער שטיל, גאָטס הבטחה וועט מקוים ווערן, אַני מאַמין, אַני מאַמין. ואשרי המאמין, גאט דערפיל אונזער פארלאנג זאל פול שלום זיין אויף לאנג וכן יהי רצון.